Özümiz hem duýman her gün ortaça ýigrimi çaý çemçesi şeker iýýäris. Şeker gündelik durmuşymyzda duýman iň köp iýen maddalarymyzyň biridir. Her çaýymyza, kofýamyza goşýan şekerlerimiz, iýýän kökelerimiz, içýän gazly içgilerimiz, içini bilmedigimiz paketli maddalardan başlap, Çöreklerimiziň köpüsine makarona çenli şeker goşulýar. Öndürilen önümleriň köpüsinde arassalanyp goşulan şeker garramagymyzy hem çaltlaşdyrýar. Meselem, adaty bir kolada 39 gram şeker bardyr, bulam dokuz çaý çemçesi şekere deňdir. Köp şeker iýmeklik hem gowy görenlik däldir. Süýji tagamlara, ýagny şekeri taşlamak bedeniňizde peýdaly üýtgeşmelere sebäp bolar. Gandaky şeker düzümi has deň derejä geler. energiýaňyz ýokarlanar we horlanmak, ýagny ýag eretmek ulgamy çaltlaşar. Mundan başga-da, şeker deriňize ýaramaz täsir edýäni üçin süýji tagamlary azaltmagyňyz bilen has sagdyn bedene eýe bolarsyňyz. Geliň, bu wideoda şekeriň bedenimize edýän peýdaly we peýdasyz täsirlerini jikme-jik öwreneliň. Süýjüli tagamlary, ýagny şekeri taşlanymyzdan soňra ilkinji günlerde bedende käbir zatlar ýetmeýän ýaly alamatlar ýüze çykyp başlar. Süýji tagamlara bolan islegler, kelle agyry, gaharlanmak we ünsüň jelmemek ýaly şekersizligiň täsirini duýup başlarys. Ýöne bu täsirler wagtyň geçmegi bilen azalar we onuň ýerine has gowy üýtgeşmeler başlar. Gandaky şeker düzümi deň derejede bolup, gandaky şeker düzüminiň duýdansyz üýtgemeleri aradan aýrylar. Süýji tagamlara bolan isleg azalyp, bedenimiz şeker endiklerini azaldyp başlar. Energiýa derejämiz kadaly bolup, günüň dowamynda özümizi has güýçli duýup başlarys. Kilomyz hem azalar, bedendäki ýaglaryň eremesi bilen. Bagyr funksiýalary gowulaşyp, bagyr ýaglanmasynyň töwekgelçiligi hem azalyp başlar. Iýmit siňdiriş ulgamy kadalaşyp, çişmek we iýmit siňdirilmezlik ýaly şikaýatlaram azalar. Ukyňyz gowlaşyp, gijelerine ýygy-ýygydan oýanmak ýaly meseleleriňiz hem bolmaz. Deriniň daşky görnüşi gowlaşar, düwürtik we gyzarma ýaly meseleler hem aradan aýrylar. Immun ulgamy güýçlener, bedenimiz kesellere has çydamly bolup başlar. Ruh taýdan güýçlenip, stres we aladalaryň azalyp başlaýanyny hem duýup başlarys. Eger tersine şeker aşa köp iýsek näme bolar? Gannak şeker düzüminiň çalt ýokarlanmagyna, soň bolsa çalt peselmegine sebäp bolar. Bu bedenimiziň energiýa derejesiniň üýtgemegine we duýdansyz açlyk duýgusyna sebäp bolar. Şekeriň sarp edilişini azaldanyňyzda ýa-da taşlanyňyzda, gannak şeker düzümi has deň derejeli bolar. Bu has durnukly energiýa derejesini saklamaga we açlyk duýgusyny azaltmaga kömek eder. Mundan başga-da, gandak şeker düzüminiň kadalaşdyrylmagy insulin gormonyna gowy täsir eder. Tüýjül zatlaryň az sarp edilmegi bilen beden insulini has netijeli işlär. Bu sizi ikinji görnüşli tüýjü keseli ýaly köp kesellerden goramaga kömek eder. Şeker goşmaça kaloriýa bilen doludyr. we artykmaç sarp edilende agramyň ýokarlanmagyna sebäp bolar. Şeker az iýlende ýa-da hiç hil iýilmese kaloriýa almagyňyzy azalyp, horlanmagyňyza sebäp bolar. Mundan başga-da şekeri iýmegi bes edeniňizde, bedeniňize energiýa gerek bolany üçin şeker düzümi ýok bolany sebäpli energiýa bedendäki ýagy sarp edip başlar. Bu bolsa bedendäki ýaglaryň azalmagy bilen horlanmagyňyza sebäp bolar we deriňiz has sagdyn görner. Şekeriň täsirlerinden uzak durmak bilen has sagdyn durmuş ýörelgesine geçip bilersiňiz. Şeýle hem şekeriň sarp edilişini azaltmak bilen iýmitleniş programmasyna görä iýmitlenmek hem möhümdir. Tebigatymyzda ösdürilip ýetişdirilýän süýjüliklerden, ýagny miwe önümlerden peýdalanyp, has durnukly energiýa alyp bilersiňiz. Bu, günüň dowamynda has gowy energiýa derejesini saklamaga we ýadawlyk duýgularyny azaltmaga kömek eder. Bolýar. Şekeriň guly bolmakmy ýa-da erkin bolmak? Karar siziňki. Şekerden ýüz öwürip bilersiňizmi?